Min jikol biex tqa' tnejn, fl-aħħar jifga u jibqa' b'xejn. Kien filgħodu kmieni. Il-mama Kienet diġà lestiet kollox għal xħin Nina tqum, bil-kolazzjon fuq il-mejda u l-lunch ippakkjat fil-lunch box tagħha, sabiex meta Nina tinżel, issib kollox lest jistenniha. Il-mamà għamlet bela te taħraq u poġġiet bil-qiegħda iddawwar il-mobile sabiex tara x'aħbarijiet kien hemm. Ma kinitx tiddejjaq toqgħod tissendika u ssir taf x'qed jgħidu n-nies fuq il-posts li jitfgħu fuq il-midja soċjali, filwaqt li titkaża jew tidħak b'xi ħaġa li tkun qrat jew rat. Fin minnhom Semgħet taħbita mal-bieb ta' barra. Min seta' ġie kmieni filgħodu? Mal-ewwel inħasdet u qabel ma fetħet staqsiet min kien hemm. Semgħet vuċi ta' mara li qaltilha sabiex tiftħilha u tagħtiha xi ħaġa x'tiekol jew xi ħaġa tal-flus għaliex ma kellhiex biex tgħix. Il-mamà tħawdet u ma kinitx taf għandhiex tiftaħ jew le. Fetħet bil-mod il-bieb u hemm sabet mara li miskina kienet tidher li fqira mill-ilbies tagħha. Wiċċa kien jidher imdejjaq sew, tant li l-mamà tħassritha u stednitha tidħol għandha. Din il-mara aċċettat mal-ewwel u daħlet għand il-mamà ta' Nina. Malli poġġiet, il-mamà offritilha li tagħmilha bella te u ġabitilha l-gallettini sabiex tkun tista' titrejjaq. Malli t-te kien lest, ħaditulha fuq il-mejda u qagħdet bilqiegħda flimkien magħha. Il-mamà bil-galbu kollu, għaliex ma riditx tinftiehem ħażin, staqsiet lil dik il-mara kelliex xogħol u x'kienet ir-raġuni illi spiċċat iddur id-djar biex tiġbor xi ħaġa tal-flus. Din il-mara, għalkemm kienet xi ftit mistħija, qabdet tirrakkonta l-istorja tagħha lil mamà. Hija qaltilha li kienet tarma fuq il-monti b'diversi affarijiet li wieħed jista' jsib id-dar. Ħdejha kien hemm mara oħra li wkoll kienet tarma b'oġġetti simili u minn dejjem kienu f'kompetizzjoni ma' xulxin min minnhom kien jirnexxilu ibigħ l-aktar u jattira l-aktar nies. Tant kienu saru akkaniti kontra xulxin li kienu jqaċċtu l-prezzijiet bl-addoċċ, l-aqwa li jbiegħu l-aktar. Din il-mara, sabiex tegħleb il-kompetizzjoni, bdiet tagħmilha l-bsaten fir-roti. Daqqa toħdilha xi oġġett minn taħt, drabi oħra kienet tgħajjat b'kemm għandha saħħa li l-prodotti tagħha biss kienu tajbin u ta' maġenbha kienu difettużi u saħansitra darba minnhom kienet kisritilha parti mill-armar tagħha. Il-mamà ma tantx ħadet gost b'dak li semgħet, iżda bil-paċenzja kollha qagħdet fil-kwiet tisma'. Dik il-mara qaltilha li wara li ġara dan kollu, hija kellha żżarma għaliex ma kinitx qed tagħmel qligħ, speċjalment Wara li tellata l-Qorti u rebħitilha kemxa flus ġmielha tal-ħsara li kienet wettqet. Wara li stqarret dan kollu, hija qalet lil mamà li kienet tgħallmet it-tagħlima tagħha u kien ikun aħjar li kieku laħqet kompromess ma ta' ma' ġenbha, minflok, għamlitilha l-bsaten fir-roti, għaliex min jiekol bixqa tnejn, fl-aħħar jifga u jibqa' b'xejn. Tifsira, Min jipprova jieħu kollox għalih u ma jagħtix ċans lil ħaddieħor jaqla' l-ħobża ta' kuljum tiegħu,